Ah, mwanche morigererie Gusii Voice. Ah, nteto torasanga omogano getemo kego gaiga. Ah, chinse chiga chiaboneke. Entonge rige korokwa oborogi. Ah, kiabere kegokwana Gusii ase amatuko amange ng'a oborogi mbore Gusii, abagusii, abanto. Yaani e- e- etagi nere abagusii babwate amang'ana y'oborogi. Ah, abanto baria twakinete magega ake chimilenio buna inche, engaki ya kare ake chistori nchire chia kabere okoigwa ng'a omonto gete nigo ataretigwe omonto gete abarogi mbao yaani esitueshon ere yachete mpaka gose engaki nere by the way onye mokoinyora yachete abanto bakaraitwa sana abang'ina aba abanto bare ko ba confuse nonye na omonto akorokana omong'ina iga obe eliminated but that is a tag yabeire kegotigara ase omogusii ase engaki entambe timaeti ng'a do you believe ng'a oborogi mboroo. Aye buna omonto ondigereti iga naende okogocha gusii boys noamineti ng'a abagusii gose aborogi mbore gusii you know nakorete omogani oyomo omuo nkwanagete atebete ng'a omwana oye gagoika agaika engaki ete form four agatarigwa nani ebinto binge ebi yaani etagi ya amang'ana ya oborogi yaba ere kegokaba sana gusii. Omongwana oyomo o erishabiki rito ria gusii boys one of the people who watches these clips ase echannel eye ya gusii boys akang'akera esimi akantebia mark knight you know There is a story I want to share. Inche nkorokwa nyagete menyete chinsemo chia USA. Uh, nimbwate omogano gete ntagete maybe one of these fine days I can talk about it. Mubori nkindu. Uh, agateba ng'ere bakinete obogima obokong'u sana. Kibagokina kurunse eh, botaka n'ebinto buna ebio lakini egaika engaki eyemo eh, ise agasira bagatigarana ng'ina. Ng'ina abeire gokobakini babeire abanto abanene, lakini Nyasae naachete akaigora chinchera chiaye akagenda chinsemo chia USA a- ase ogochia kwerigeria. Bono okorire emiaka emenge egasi ase ensemo ya USA agoitoma obotuko na mogaso agataka gochenchia ecommunity naboigo bwose obo na at least nabare barokane ng'a bakorire ki? Bachenchirie obogima. Ah, bono agoteba ng'a every time agachire nka ere arenge very open n'abanto bamwabo bacha nka baragera banyenya chimbori n'ebinto binge buna ebi agoteba nonye na enyomba eria abwate enke abanto nabo bagachire mpaka nyomba ng'a yiyie tore twasoka bakora ebinto binde ebi egekio eposition atagete koagacha agateba ng'a ase eng'encho nere atagete korokia ng'a ecommunity rende obogima bwabeire buya agata ko inspire abanto bande agateba akoagacha enyomba enene kabisa. The moment achaka kobeka materials na ebinto binde, mama obo agachaka komotebia gaki omwana one kware gwancha, ogure oboremo isiko agache otige kwagacha nkaa, enchera nene egure abanto bagokora ki? bagokwana. Agatebia mama obo ng'a mama, buna amang'ana ya amake buna ebinto bie bie bie ekenyoro, mwa omong'ina oria akamotebia gaki omwana one otake kong'anchera amenye amatuko amange nkorore kogendete konya gosesenigwa. Omwana oria akaigina oo. Amang'ana aria mamomwabo akaamua kotebia mamomwabo ng'a inche nkwagacha ande, oyokora ekiya agokora tiga akore, ebinto ebi binde bigenderere. You know what am I communicating? Does it mean ng'a mamomwabo naroche danger? Gaki omwana one tiga ki- inche ndore koa gokokora, mama ngokora ande nyomba, naende orore ki- ng'imenyete ime, naende obogima bogenderere. Omongwana oria agoteba ng'a enchera arenge open gochia ase abanto, lakini bono oyo buna tokwana abanto ng'a mark naye do you know what? Nakorete enyomba eria yane, lakini mama tomotindegete and taramenya ime. What does that communicate? Does it mean ng'a mama mwabo ase some danger? Does it mean ekeene oborogi mboro?

Naende boigo kwararorire gusii chikwane echi chikoba ng'a abanto bakoreire babaanagete, omwana onya ribe arencheregete ase eng'encho ya gento gete na gento gete na gento gete. To a point abanto siku hizi nonya na ekero mogocha chinsa ino, mori korora nonya bairi, mogocha botuko naende maambia mwachire, gose mwacha seino lakini mori gosoka korwa ase ase emechie yaino, eh. Moiboria gaki omwana one bera nkaa aye gokora ogende. Mh. Abanto ba university ziko ase eng'encho bo- yokoboa gocha nka, phobia gete ng'a ase yaito mh, tibageti iga nere konya komenya isiko iga. Nki nki what is the solution? Esolution nere ria amang'ana aya iga, naro gose ne chibelief togochi gotwara, gose na okoamini gete twaminetie ase ebinto bire ebibe. Naboigo omaete, onye kore oyomo bw'abanto baria bakoganeria abanto bande amabe.

Hm? Nobwate story ng'a omo- nkamorora namaiso oria. Nero, ntebia ang'o ase comment section. Bono oyaika botuko bwa rero, abana bane nchienarete nkorara mapema, tindi koba- ekero- nana kobatiga babe goetania saa moja bataraika. Abande mbaroo baroo bacha abande mbaroo basokire gochia inse bachire ebibarwa biabo bakare. Bono obwana ntigarete nabo bare babere aa, omwana omomura oyomo nere ogochia gosoka kogenda eyunivasiti next week. Bono nere naye ngona gosugurekera igoro nere ngona gokora arenge ebinto biaye biana gochia kogenda. Botuko bwa rero nari naika chinsa chiaikire ang'e saa sita botuko iga, Omwana oyo ogenda ng'a nse otuko agende isiko tachia koirana. Buna asogete inche bono nkanyora chi chi ng'ina ere nairete chinse kumbe nategererete, ogochia kobwatia omwana oyo akanyora taa. Taiyo Yeso akorara. Togaika ang'e saa saba, akanyora omwana oyo oyamiseti nyomba. Agaaka epatroli iga iga roundi, agachia ati neche oagenda kero kende buna amarwaire achire amoakere enchera, akanyora taiyo. Ekero rende akorire tanyore taiyo, rigeranete aga dress, ogochaka kobeka bono chianga chiakawaida, ngomoboria ng'ai ogochi bono rende. Totaraika chinsa tokorora nkoboka are buna omong'ina o prepare endagera abana bakure. Nari nachiete koo nkomoboria ogoteba ng'a omwana oyo tari nyomba aa. Ekero naigwete ng'a omwana oyo tari nyomba aa, nka nainche bono ngasituka nkanyora ng'a ekero ataiyo igo ng'aiyo are gochia ekiagera abana bane inche nare chinyanchete kona kobatiga bakona gosoka soka bobe. Nonye ne events chire ekenyoro aa. Tindi gotaka ng'a abana basoke, ntamaye chinse bagende. Bono inche nari nasogete nkorangeria compound ime aye, nonye kere enka iga ng'a ng'ai ore nyarebe omwana oyo nkomoroka Dan, otaruki. Nari ngochia komoboria ng'ai are okobora. Bono rende ekura tegaakwa ekenyoro aa, na inche nkaansa bono nkanyora natwarire obwoba, nkaansa gokura, ngosoka gochia abwo inche nkanyora bono ase chi ngasuggestinga egento ngokora, bono goika ndire chinchera nkoripotie ng'a ne abanto bamanye ng'a omwana okore eke, misia. Nkobwati korwa aa, inche nkasoka gochia aa abande bateba bono abanto baiure. Abanto baria bonsi bagasoka gocha eparalaiti y'abanto bakominyoka abande gochia esitendi. Inche ngasoka gochia Nyamira direct. Nabo naigete esitesheni by ang'e saa inane. Nabo naigete esitesheni by ang'e saa inane nonya inde Nyamira. Kogenderete iga omwaka, omwana oyo nakore amatembe? Nakora amatembe korwa Nyamira boys. Naete tinkogenda arenge eyunivasiti. Egari ekare aria naikire kogenda ere ase eyunivasiti igoro kule Laikipia. Igabwate ase AP AP minor. Omwana ore omobe omoboa oyana nere. Bono intwe twaboka bono ekero twairanirie korwa Nyamira. twasoire nyomba. Ekero ng'endete ritang'ani esimi ero nere eichete egaika ko nate, ekoakwa eye esie omwana oyo, omwana oyo nabwate esimi yaye smart phone, egaakwa. Riria ngochia kobwata, monto oyo agakora ki? Akainacha. Bono ekero nkona nyamira, nigo mbwate emissed call ntamaeti ase omwana oyo naende aakwa ko. Ekero nakorete korwa aria twachire nyomba. Bono ntwachagete komekia efora abwo, komanya ng'a esimi yaye enchante yaika ase gete yaiboirwe, kera ritang'ani na ekero naigete nyomba nagete ngatebwa ee nande ige esimi eye esimi iga eklosire, gesiekire, ere mtecha. So, ekero natebetigwe bo, inche nkaaa bwate esimi na ngachaka goakera bono abana bamwabo ng'a nyarebe takoreti ki? goto Misiri korokwa ase yinse echi ya botuko bono iga. Akamwana ka mwabo nkare gakorokwa Naomi, agacha agachaka goaka esimi ere na esimi ende nabwate. kabisa omwaka ase ogokeyia omogano oyo ah, obomweng'e ase nini bono nka- naki mwacha komonyora Bono omwana oyo nere ochia goaka esimi onya gotema, atoka tari go- gotoka naende gotoka rimo. Otooka naende yarima, otooka yanachwa, gocha goika ang'e saa nane esinyi ya omona omona koigwa eriogi omonto agokwana, lakini atari gosoka riogi rigocha ase ase esinyi, sound etari gocha ase esinyi mbuya, oteba namoigure ogocha. Buna abeirwe igo, naende omanya komoirora, aria akwane egento gekorokwa ng'a koroba. Bono egoroba ime ero bono ekero akwana nari bono abanto baye agateba, Omonyara okoa onde nare bweka bw'endubu yane korwa kufena. Fena oyo bono nere obwate esimi eria, ekero aika mwana aganka arenge na gwasi gwasi, oteba, Egoroba ere ri, igoroba nere ere moino oyomo omoira sukari, na eyende nere iga, na eyende nere maate nsa. Tamotebeti bono, otisai batisaiti bokana tiga tosoke bono tokore ki? Chiagera chiaito chigoroke echi chikorete toramanye, chiabesanete tomonyore. Aria naigwe abanto bagokura korwa iga aria gocha, inche enyomba yane akonyora nairani enyomba. Gochia gosoka gocha para nanyora rende bamorentire bamobeka egari bamoira nyagetari. Atoka arosete sana, tari gokwana, ta- lakini ekero okomorigereria tari gokwana. Lakini ekero okomorigereria ase obongo bono nabo agotaka koigwa, lakini kogokwana tari kogora ki? Tari koiraneria. Ne chinguru bono nabo okomosapoti omare gotara. Bono narora na amatemu getache ekiagera ntana korora gento buna ekio, naende oche bono inche tindi koira ng'a. Eng'ana yarenge y'oko y'okonkorera amaya, ekiagera onye buna omonto oyogonkorera amaya aye gocha mogaso, aye nomatemu omonto are gonkorera gose akorire. Yes. Erio nigo nsibagokora. Charles.